Ami chunya pod iriambo nang'o? Ami pacha pod iriambo nang'o? Jawinjo na nyisi ni kawuono watime in a lingling way. Kawuono wadhi live uh, full time uh, gi producer marwa achiel kachiel. Uh, anyisi ni kawuono waamua ni wadwa nyisi ni wamiyo radio on TV. Haya, kapo ni riambo nyisa chak chon. Ipani ko riambo to nya koni mondo ichak chon. Eh, yani gima inda no kwayo ni kapo na riambo mm. kuna chak chon. matin like kata go kodi mbaka i mm. to ineno kari abadi gik mang'isi te i kata in kineno tineno na wuondi to pod an ivumilia mm. or eda nyisa ni bwana kobwa si wuonda bende ng'at ma dichuo nyalo nyiso ng'at ma nyako ni eh. chak chon kata ng'ama nyako nyalo nyiso ng'at ma dichuo ni chak chon Sana sana.
sana sana sana agega samisa wajo sana sana eh. yanyo na kamoro moro ma intiere en kanyo ero sa ochiko gi dakika prangwen kod ochi uh, dakika prangwen kod ochiko wadhi live uh, on facebook wantiere live uh, bende www.rlv co.ke mm -hmm. kaeto bende inyalo tudori kodwa nembni ma ginyalo tudore kodwa gin mage sana sana kachako gi namba mar sms inyalo nwa ote kanyo e 22921 then kodie mar simu inyalo yonwa kanyo tole 0733926061 mano yamo maki ywanwa tol kanyo tibiro yudwa very very very loud and very clear be inyalo nyiso wadu ni chak chon mondo achak kona chak chon ng'ama nyalo koni ni chak chon en ng'ama nyako joma wuoyi ah, eh. ah, ng'ama nyako dwa nyisi ni chak chon nadi nitie nyako nitie nyako ma no, no, no, no, no, no.
ijoge nadi hmm. itim ang'o bwana
ipani gin kose adi minyalo chwanyo godo nyako ma koni me please eh. riemb lainda riemb lainda okay kitiwa go maduong mokwongo
mokwongo ni wuonde ni oro fea Ok niol.
Ok niol. Mm -hmm. Kane mi pesa, tichake reverse. I reverse. Eh. Oneno mana message.
Mm -hmm. Then duoko pesa. Uh -huh. Mar ariyo. Mm. En gi liel.
Ni neno liel. gin ka liel maonge o oh, ka shida idhi ik Nairobi ko ing'eyo ni wadhi Nairobi eh ka shida idhi ik Nairobi ko wadwa transport gin jogi te ka shindgi kara kidwogi neno mos ng'ama odhi iko boyfriend machon Ah, yeah. Okonya dhi ko boyfriend. Kendo kida kama nyako ah no no no.
Bwana ne. Okonya odhi ko boyfriend machon aito in mokwa ifea. Ere kako dwa timo gino ero? oseromo kanyo ero saa apar odong' dakika ochiko mano mbaka for another day mhm. we wakende today kende watiekre gi gini ah, ah, oluora ka koro ng'ama nyake ma pod onge wich kuot nyalo kori niya hmm. abisa anto ma koineno an kori ni Nan ga gi jabondo moro to no nohera. Jabondo. Ko jabondo nye nye nye nye idhi nyuom nyamin gi. Bidhi bi nyalo kowa wuodhno. Ine ni kode.
Ah, ime in wakas. Idwa kowe nani? Ukoni. Ah, idwa kowe nani?
Bwana ukika monge teka nyako. na bwana ne weketho nying nyiri no, bwana please okoni ni ya please kiki keth nying nyiri oka kethi gigo setimre na Bedford ok mor kodi ah ngana iluonge ng'a Bedford ja Bedford e nyinge moro ja iluonge Bedford en kako samo duogo ne mikwane mikwane Bedford ok mor kodi okay ok onya wacho ni kamano bwana ng'ama nyako mo wacho ni kobo ashbinge nanga gi boyfriend cho ma nyake ma wiye nyalo win mofulni siri gik mane ng'acho timone te to kia ni iti pande eh. iwinjo eh. onyango mineno no eh. gik mane onyango timona dongo mm.
onyango onyango abetgo anyango onyango to onyango chat gadhiambo

Hey! anachukua anaweka wa hey. manongolo mabe hey. favorite maro muga kwa bwasa yes. mana dwaru wako ni mbele kaendi kapo kiwinjo weche manyien yo machuok ma indien nyakalondo mari migeno kendo miero kinde duto nyakalondo mar Victoria wantie 92.1 FM yes, sir. jogo eko manende bende wan godo live nitiere kanyo neno kanyo ta pam mm. pam jalaso wacho ni ah, hey.

Wero pek ma ka kwatime e Victoria ka wan malo onge dok chien ma ma redio mune gi wiji ma redio Lake Victoria modong ka ma redio station modong redio petrol station te kuom ma ka kwatime

Magi ni pe. Ni watu wako.
Hey. Aya, iwinje kako chalo jawinjo na. Kamano kawuono ne wawacho ni it's your day. Odiochiengi ma kawuono idwa neno radio on TV. Yes. Kaka ineno wano ero e kaka studio wachalo. e kaka watime gandi bende kaka wamiyi godo mm. ageno ni odhiambo mari is good oseromo mm. kanyo ero sa apar odong' dakika ariyo wadwa ni mondo wawe weche manyien ah, mondo iwinje yo machuok ah, eyo mar adimba mm -hmm. kaeto bang' mano ero yeah. koro we are going back to the roots baba kawuono ichalo na magi padi wuoruwora be isewinjo ka padi yaloni ka kaw padi Ket mu ket kama lit mondo ruoth ochangi. Kaw bari ket kama lit. Ko ing'e ni piny to dinda ka kanyo malit ya ko ne many. Nikech kichiwo tunju ka dendi ojony. Dendi ojony. Ko idhi padi koni. Oh, kama intie kaw bari ket kama lit. Ko ing'e king'e ti pa.
Be pod wago mbaka achiel. En mbaka achiel. Ah, ah mm. awinjo kuma idhiye. Ah, Nikech idwa na penji mm. ni kaw bari ket kanya. No, no, no, no. No. Ok abi, no, no, no, no. no. Dani to king'e Ah, ah, no. yero ka lweti go ma pala nong'ado. In kama lit ka, en mana badi kama ne pala ong'ado. Jogo ma winjo gin jomage?
Jok mawinjo kanyo aneno ote mar Joel wacho ni winjo kabisa Pam asante sana kanyo wasewe ri birthday mano Pam Jalaz imbe birthday mari kidwaro inyalo orwa 29291 kata dhi e Facebook marwa mm -hmm. imanyo Radio Victoria wan kanyo live Bol comment mari kanyo ni birthday mari wadhi wero nige kaka irware. Awuono ni watime in a different way. Yeah. Adwa ni mondo warwaki e studio mar ariyo mondo winj weche manyien e yo machuok. An iluonga no Mula Bisa. Pod iluongo muka ko was to wood kana wudo funyo Jerusalem. To an the deep state. An iluonga ni system. Mhm. Mm yeah. In mipango joma